sɛ ɛyɛ ɔdanfoɔ mpanimfoɔ a bi a wɔfiri ɔdan kurom ase wei deɛ mɛsrɛ mo ɛyɛ wɔn bridge baako pɛ a ɛda ɛyɛ bɔngɔlɛn no so a yɛde kɔ old town no ɛna akolapse nti wei deɛ mɛsrɛ obi bia a obɛtumi aboa me because asɛm no deɛ sɛ mede mene ne tu so a ɛna ɛnyɛ nnɛ ne kyena ɛna bi a bi a wɔyɛ mo adwene sɛ because da bi a bɛka bi ɛsi sika ni hɔ nti mene baabi a ɛbɛnya sika no ɛtumi de ayɛ saa bridge no ɛnɛ yɛ nti obi a obɛtumi aboa bi a ɛbɛtumi de ayɛ saa bridge yi wɔmɛsɔ me mu na yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ bridge ama sukuufoɔ no nkwadaa no titiriw because anglican school wɔ ha methodist school wɔ ha a, a lot of schools akefa schools wɔn nyinaa ha na wɔn nyinaa obi afa a ɔtumi de kɔ te sɛ ayɛ saa no they have to go through sɛ ɔkɔfa lɔɔre kwan no ɛno nso so ho nsɛm bɛyɛ bebree te mɛsrɛ wɔn mada roma wo a wɔwɔ mmoa bi a bɛtumi de aboa ne ahwɛ sɛ cement bɛɛ twenty bags o sɛ forty bags o mmea me ne manfo yɛbɛhwɛ na yɛ bridge nankasa no yɛ deɛ nɛsi fam no yɛahwɛ na yɛayɛ. ɔde yɛn so papapapapapa Sukuufo mmofra nyinaa, mpanyimfo, adwumayɛfo, gumufo, anadwo nyinaa wɔnam ha. Yɛpaw Nana Addo kyɛw. Yɛde Nyame srɛ no, yɛto no nkɔm dɛ Awurade ma no nkwa mfa nyɛ saa edwuma no, na ɔmmɛyɛ hɛn edwuma no mma hɛn. Na kwan bi a kwa ha bɛda yɛtɔ adze yɛ biara mmfa hɔ. Ɛbɛyɛ dɛ yɛrepɛ so atɔ aduan ama mbofra. Ntsi yɛsrɛ Nana Addo dɛ ɔmba mbɛyɛ mma yɛde Nyame pa de kyɛw, ɔmba mbɛyɛ mma hɛn. Because bɛgye dɛ asɛ koraa ɛbu m'ayɛ no fo awerɛho ayɛ awerɛho nti me mentumi nkɔ nsu no agya koraa mfa yɛ hwee nti sɛ dɛ n'ado dɛ ɔmmra ma yɛma yɛ. Ah asamoah no bu wɔn ani guu so ɛno na akɔfa wei aba nti mewi yɛ sɛ sɛ ebu yɛ no obi ho great yɛn a meyɛ part of the assembly but can me take this assembly on mede wɔn bɛkɔ court this bu yɛ first time agabi abim central assembly member no ankasa take assembly no into court ebi so ma kan kan kan kan every day ma no si so. ɛsi ase sɛ sɛbesɛbe m'adwene nyɛ adwuma nti na na meka saa bridge no ho asɛm ban na ebu yɛ no koraa sɛ ebu kuni park bade sɛ ka bɛhu sɛ bia bh ne cars ebi a ka mc bade sɛ nka wafrɛ me sɛ ka ɛmɛ gyina bridge so ba mu biara up to now sɛ ɔma ba bɛhwɛ deɛ a me deɛ menim because obi amfrɛ me sɛ waba bridge so ɛti me deɛ na menim no sɛ mehu wɔn mu biara wɔ ha since a me report de ma wɔn no obi ansi ha amfrɛ me only coordinated director ɛna me ne no ɛbaeɛ ɛyɛ ɛsɛ saturday or friday no meka kyerɛ no wɔ kwan mehyia no kwan mu na ɔma ɔdane no a mene no bɛhwɛ baatu asamsɛn yi no tuesday mefrɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ still nkɔfoɔ fofo bridge no ɛbɛtumi asa akɔfa another no yɛ nkwala no nti ɔmo nhwɛ nneɛma yɛ na ato naa no mente ho hwee sɛ bridge no abu no ama yɛ sɛ ayɛ nso yɛbrɛ ɔso adeɛ abɛbrɛ a obi kora nsorɔba halfa ha a obi tumi tɔ bi ma Ɔsom ɔba a ɔtumi ka kyerɛ wo sɛ kwan ne wa ɔnkɔ nti agye sɛ wakɔ nti yɛsrɛ aba mpaninfoɔ sɛ ɔmo mɛyɛ ma yɛn na yɛn nso yɛn nyinaa yɛto aba no bi yɛsrɛ ɔmo bebree.
Ɔn sɛ yɛ assembly no we move yɛ move according to plan processes. Na plan processes no nso no, nea yɛyɛ ara ne sɛ yɛkɔ community sɛ ebisa wɔn nea ehia wɔn ansa na yɛde ahyɛ yɛn plan mu sɛ yɛbɛyɛ. And then uh, moreover, bridge no asɛm deɛ yɛate assemblyman edi kan abɔ yɛn amaneɛ sɛ bridge no problem bi aba ho. Yɛakɔ akɔhwɛ yɛyɛ first estimate nanso within the year no na prices of materials continue changing day in day out na yɛwɔ bridges bi nso a wɔyɛ nanso yɛ sika ntumi nyɛ wei market no hyee no we are not able to get revenue yɛntumi nya revenue nti afei na yɛkeka nneɛma ɛbom ahwɛ sɛ actions a yɛaplane ato hɔ, yɛbɛtumi asɔre ho anaa ayɛ. Nti ɛɛ eh, bridge no ebui recently no, yɛasan kɔ akɔyɛ estimate. Estimate no koraa na ekura me yi. Na sɛ wobɛhwɛ a, ɛno ni. Ɛka nti afei na management no ɛba bɛhyia a yɛbɛkasa ho ahwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ that access bɛma nkurɔfoɔ a wɔwɔ wei no agya no. bɛtumi akora so aba because adwadifo no nyinaa mostly ɛhɔ a na wɔnam sukuufoɔ ne wei ɛhɔ a na wɔnam wamfa hɔ a it means you have to divert akɔfa main road long process na waba nti wɔn da yɛ akoma so yɛ deɛ yɛbɛyɛ ɛyɛ processes no. Ɛyɛ deɛ di kan ɛm sɛ village ni yɛ saa no ɛm sɛ yɛ starte yɛ ɛkɔbɔɔ asame ɛɛ asame maa no amaneɛ yɛde tu n'anim ɔyɛ sɛ ɔma mpanimfoɔ aba abɛhwɛ ɛyɛ no korɛ ɔno nso yɛkɔ yɛtu ho anamɔ a ɔso wabɔ asame no amaneɛ sɛ ɔmo mmra mɛhwɛ DC yɛbɔ DC no amaneɛ no up to now obiara nso mmɛhwɛɛ. a ɛgu so wɔ MP wɔ wo kurom a nso nim sɛ blade no ayɛ dɛn asɛ yɛabɔ no amanneɛ ama wɔn abɛyɛ interview wɔn adi kan ma abɛyɛ interview yɛn ɛbɛka kyerɛ sɛ wɔn ba abɛyɛ blade no ama yɛn up to now wɔn mɛyɛ blade no nti last week last two weeks last two weeks ɛna blade no ɛno asi hɔ ara na ɛbuiɛ. Nyame nko ara, bridge yi a ɛda hɔ a wohu no tenten saa no, asukuufoɔ fa so, adwumfoɔ fa so, sɛbesɛbe oyɛ papa no ma wɔkuta crutches a wɔyɛ adwuma wɔ kurom. Wɔnna ha na wɔfa. But yɛabɔ amanneɛ no ara, yɛnni bo afɔ biara. But kakra a yɛbɛka akyerɛ aban ne sɛ, yɛsrɛ no ara, Nana Addo wontwɛn anim hwɛ Akyemmɛn because ɔkye deɛ, ha na wo vote no bi biara firi, nti wontwɛn anim hwɛ yɛn. na wɔmmra na wɔmmɛhwɛ yɛn mpanimfoɔ. Aside that nso, baabi a yɛtu yɛ bɔɔl agu ne adeade nyinaa no, wɔmmra na wɔmmɛhwɛ ma yɛn. Bridge yi deɛ, yɛsrɛ no ara, yɛn nsa gu nsa yam. Ɛɛ, yɛn ntuo ntu ho anammɔn na wɔmmɛyɛ ma yɛn. Sukuufoɔ fa hɔ, wɔn, ɛyɛ sɛ wɔntumi mfa hɔ bio. Te sɛ wɔkɔ ho wɔn ano ho ansa na wɔatumi abɛsen akɔ sukuu. Na ɛɛ, deɛ ɛdi hɔ bio nso, yɛn a yɛtɔn adeɛ wɔ ha nso, yɛn ho akyere yɛn paa. Wɔfa ɛkwan so paa, nti ama wɔtumi dome yɛn nkakrankakra. teacherfoɔ a wɔfa ha, sukuufoɔ a wɔfa ha, wɔdom yɛn. Nanso bridge no buiɛ no nti, wɔntumi mfa ha bio. Nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ, monnom yɛn na monyɛ mma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛn ho bɛhan yɛn, na yɛn nkwadaa no a wɔkɔ sukuu no, wɔn nso ho bɛhan wɔn na wɔatumi abɛsan akɔ sukuu. So nyinaa ɛwɔ townfoɔ ɛha na obiara nam wɔbɛtɔ adeɛ ma yɛ saa sisi a bridge yi buiɛ akɔfa ɔhaw bebree yɛbɛtra saa ne yɛkɔ yɛntɔ hwee. Yɛsrɛ aban mpaninfoɔ ɔmo bɔ mmɔden aa na ɔmo mmoa na bridge yi ɛntumi nyɛ yie ma yɛn na yɛbrɛ paa wɔ yɛn ade tɔ mu. Me a megyina ha yi, yɛfrɛ me Alhaji, mene committee chairman a mewɔ borɔno yi so. Bridge yi a wɔn starte yɛ mfitiaseɛ na me mehu yi. Ɛmɛ bi sɛ me ne wɔn koraa bɛkasa sɛ bridge no a wɔyɛ no, cement no a wɔde yɛ bridge no esua. ɛna the same time no ankasa nso gata mu anwea na wɔde yɛ dɛ ɛyɛ so ɔhwɛ anwea yi a ɛwɔ ha se yɛ yɛmfa nyɛ nsuo mu adwuma so ahu nipa da sɛ ne ayɛ adwuma wei agye sika no ayɛ dɛn adi so ɔte aseɛ wagye sika no adi o wei wei se ɛyɛ sɛ kɛɛ san ma no ɛbɛyɛ adeɛ no ɛma yɛde nnua ne ma yi sika kɔ no so na nka ɔbɛgyina hɔ no nka ɔyɛ adeɛ no masa hwɛ yɛnyɛ agorɔ ne aduo yɛne abere paa o ɔmo a ɔmo di yɛ anim no ankasa no hu ɔhu adwene na ekuta wɔn no wohu nipa na sɛ no wagye sika wowie saa bridge no sika a wogye nyɛ sika ketewa wotumi de nwia bɛgu nwia bɛgu ha sɛn nwia de ba bɛgu ha bɛyɛ adwuma no gata mu anwia na de abɛgu ha wotumi de one bag ɛyɛ ɛyɛ pillar bɛyɛ four five materials na wɔde yɛ ne nyinaa nyɛ papa Wohwɛ a, anhwea a wɔde yɛ nyinaa yɛ gɛta mu anhwea. Gɛta mu anhwea na wɔde sa wɔn so nyinaa. Iron rods a ɛwɔ mu yi, wohwɛ a, asɛ si dɛ wɔtwitwa a ɛyɛ half inch half inch half inch na ɛde yɛ. Half inch nso yɛmfa nyɛ bridge. Anka sɛ wokɔnya five eight ɛde kɔ ɛkɔ n'anim a ɛso kakra. Na wei ɛyɛ half inch keteketekete nketenkete nka wɔakyekyere ama ma open spaces bebree da mu nti ahoɔden nnim. ɛsɛ da no eh, from there to ha nyinaa ne nyinaa bu ebu as a time grim baako sɛ na sukuufo apɔn ɔmo baa sukuu yɛ wɔ ha nso wohwɛ a ɔmo main road ɔmo fa so ara ne yɛ yi main road ɔmo fa so ara ne wɔ yi nanso ne nyinaa adwiri agu fam a esisi yɛ me kura me bɛ kura me fo yɛ ansa me me ba dan me du ha me san san m'akyi mɛntumi anfo nti bere gyina nyɛ nti mo hwɛ na mo mɛ mo mɛ fese na anim anim yɛ ana yɛnyɛ baabi nfa. Wo yɛ nana adeɛ mu nokura tiri mu dɛ ɛkyere Kwame Apeade first I love you Ghanafoɔ ntie me wo yɛ number one.